Үтүө күннэн истиҥ сэһэргиһини сэргээн истээччилэр, көрөөччүлэр. Бүгүн биһиэхэ ыалдьыттыллар. Гражданскай килбиэн бэлиэ хаһаайына, Саха Республикатын бочуоттаах бэтэрээнэ, С. Бу дьиэ кэргэн Саха Республикатын Президенин икки тыһыынча сыл икки тыһыынча үтүө дьыала хамсааһынын анал бэлиэ хаһаайыттара, Таатта улууһун бочуоттаах олохтоохторо Таатта нэһилиэгин бочуоттаахтара Үүнэр үйэҕэ үктэл поэзия түһүлгэтин кыайыылааҕа бу Саха Республикатыгар оһуохай этэ, үтүөлээх этээччитэ Иван Иванович Унаров уонна кини олоҕун аргыһа Анна Николаевна Унаарыма. Кинилэр биэс оҕо амарах ийэтэ уонна аҕата, элбэх сиэн, эйэҕэс, эбээтэ уонна эһээтэ буолаллар. Анна Николаевна Таатта нэһилиэгин бастыҥ тэрийээччи, кэрэҕэ уһуйааччы, күн күбү күбэ ийэбит анал ат хаһаайына. Кини буоллаҕына Медаль материнства сэрии сылларын оҕолорун мэтээллэр хаһаайыттара Анна Николаевна Алтон Муссалтан үүнээйинэн утумнаахтык дьарыктанар «Сибэкки ыһыаҕа» диэн ыытыллыбыт улахан республиканскай куонкурус бастакы миэстэлээх бастакы миэстэлээҕэ. Оннуттан этэргэ дылы кини бу үүнээйитинэн, сибэккитинэн үрдээх элбэх үтүө дьыаланы оҥорбут үтүөкэн дьоннорбут. Дьэ ол курдук биһиги унаарыттар дьиэ кэргэттэрин кытары бүгүн сиһилии үчүгэйдик кэпсэтиэххэйин. Дьэ үтүө күнүнэн Анна Николаевна уонна Уйбаан Уйбаанабыс. Дьэ биһиги Сахабыт сиригэр хомсомол ячейкалар тэриллибиттэрэ лоп курдук сүүс сылын көрсө ол чэрчитинэн араас тэрээһиннэр ыытылла тураллар онон бу биһиги сарыал культурнай киин истиҥ сэһэргэһиигэ Терукку көлүөнэ хомсомуолларын Будук Түмэн маннык иистин сэргиирибитин саҕалаабыппыт син балай эмэ буолла. Чэ, Уйбаан Уйбаанабыттан биһиги улууспут да республикабыт да билэр үтүөкэннээх дьоно, үрдээх туо үлэһит, дьиэ кэргэн Улаараптар диэн буолаллар. Бу Уйбаан Уйбаанабыс дигинэн бэйэтин сүрүн үөрэҕэ бастакы үөрэҕэ буолла дии. Орто анал үөрэҕэ коммунальнай строительнай техникуму бүтэрбит. Ол бүтэрэн баран эмиэ үлэтин бу алта он түөрт сылга дылы араас системаҕа үлэлээбит. Онтон алта он түөрт сыллаахха кини Челябинский куоракка тиийэн электрификация, механизация тыа хаһаайыстыбатын институтун ситиһиилээхтик үөрэнэн бүтэрэн баран дьэ бэйэтин үлэтин дьоһун үлэтин Петр Алексеев сопхуостан саҕалыыр. Дьэ Уйбаан Уйбаанабыс эйииттэн аҕалыахха дьэ баһаалыста бу үлэҕин үөрэҕин туһунан сэһэргээн аасыра.

Оста манныгы сезон кустурун Николай Иванович диэн аамай ол адьас үйэм тоҕору умнубат киһим ичэккэ ээ ичэккэм майгылаах наһаа умнаҕас сиэдик да үөрэтэр этэ чэ ол онтон Прасковья ээ диэн биир кыра эмиэ айанньытова Прасковья Васильевна

Аҕа аэропромышленнай сайдыытыгар диэн ааттааннар Дэбдиргэ сэттис кылааска үөнэ сырыттахпытына Алексей Ванисьевични Дьокуускайга таннары тиийэн киллэрэннэр бу ытык Петр уон оҕону киллэрэннэр үөрдэ орто үөрэх аҕа эрэ сайдыытын промышленнай сайдыытыгар орто үөрэххэ үөрэнэн бараҥҥыт үлэлии хаалаҕыт диэн киллэрбиттэрэ мантан олох оҕолоро оҕолоро оттон сэттис кылааска үөннэртэхпитинэ Оттон куоракка киирэн топлиннай промышленность ка тиийэн биир ким Соловьев Соловьев миниистир этэн хаайда Ээни бытыа олорню промышленскай үлэтэ благугнама сохтер курсуорутабыт онтон ыла сохтер буолаат диэтэ онно буоллаан мин ити ньуучча устуоруйатыгар баар дии Ойго ньучча чоҕун хостооһун оонньуо былыргы сахалыы ньуччалары саахтаҕа баганетканы бурдук лээмкэлээн маны саахтаныы соһон иһэллэрин ону өйдүөн аатым Аха, маннык буоллаҕына ол биһи ол хахалар океан тулуйбаппыт. Аны сүккүрүөххэ дии Димон Нуровна. Э, киһим буолуммата. Эмин субуота күн хассыарда алта чаастан турдум наһатыы оҕотоҕун Түһэ турдун. бэстээхтиги түһэ турдum. Хатыы. хатыы

тиийэн дойдубар салгыы үөрэнним салгыы сэттис кылааспар үөрэнним онно оркуоп истэмэ мөхтө кэм күлүү ыйдаан промышленноска үлэлиэххин онон тугу да аҥарбатым оччолорго тойону турук өлүөмнэ уу уолльахай буол сөп иннигинэммин Үөрэнэммин аттеһиттис кылааспын бүтэрдим. Онтон Дьокуускайга күһүн һаһайын Дьокуускайга иийдим. Ол иннинэ буор хастым балыыһаҕа. Аас херточкалаах оонньуубун. Ону Павла Анна Ивановна диэн биэсэр барҕа биэсэргэ кинилэргэ олоробун. Ону балыга уһаан хастым. Балаһабы уһаммын биэс миэхэ холкуйа ыллым. Урбаан хотсуолла. Элбэх хаччы. Онтуун ийэбэр нэһилиэ биир булаатылам диэттим. Уонна биир да холкуйа рускоттаабатым. Уолуна кэбистэ. Ыллым даҕаны Дьокуускайга хайын аа холкуос холкуос массыыната Айантем Николай Баалайабыс этилэр Баалайабыс кэннэ Николай Николаевич массыынатыгар үөһэ кузовка олороммут диэн куоракка тиийдибит. Ол тиийэн онно дьэ ол волскоптар диэн өлгө түһэн бараммын этэ туоха техникуму иэн

Араас аҕалар көрсөн истэ, көрдө, өйдөөтүм араас. Ону эттэ, эн биһэ манна моряк буолар кыаҕыҥ суох. Эн Фима Моисей Яковлевич диэн коммуналь сырытиэхим дириэктэрэ субуоннубун, онно бараҥҥын үөрэн диэтэ. Хата айан биэрдэ. Маладьыан, инньэ гынан кэпсэттэ, о Моисея билэбит Мин бу Ресной үсүлүөтүттэн ипподром таһыгар тиийэбин. Билбэппит оттон ийэм биэрбиттэрин тиийэммин тыа турдум. Ол тиһэҕэ тиийдим тараҕай, эбирэй тиһэтэҕэ. Билэр, хаҥыран үөрэн уой оҕото. Хата үүрбэтэ. Дэ, кэлээр.

Переметче то остуоруйаны иһин билбэт буоллум, ньүчү остуоруйа тугун тылын билбэт буоллум, билэбин. Ону от үөрэнэн мүччү сыл үөрэнэн бүтэрэн, yani уммут бүтэрэн кэллим. Кэлэмин дьэ ол первый сопхуоһа электриктаан очевидку бочукубутун линияҕа үлэ киирэн, ону дьолооҕо киллэрэн үлэлии илдьэн, онтон институкка бардым. Үүт барабын. Бу киһим буоллаҕынааттан оҕолордоохпун, ону оҕолорбун бараан, үөрэҕэ барааччым барабын. Үөрэнэ бараан. Туох да диэн үөрэниэххэ наада диир. Үөрэниэххэ үөрээн да хайан да үөрэн диир. Диэн бардаам силээбискийгэ. Үөрэнэн дьэ ол чиэс үөрэнэн Челябинскай институтун бүтэрэн Онно эмиэ эмиэ хомсомол кэмитиэтигэр Ээ дьэ онно хаамай оттон хайыһадьыппын аны онньуччу дьоно оҕолору хайыһандабаттан биһиги курдук нэһиилэ атахтара туралар уонна сүүрбэттэр турук даҕаны буксинан спорта успуорка ити ньуччу оҕолору турук дьарыктамматтар этэ нэһиилэ это волейболлуулар иҥин быһылааҕа

Хомсом уолуммутун хомсомуол диэнтэн итиргэ дылы улахан тугу салгыны хамсаппыт улахан хамсаабыт ханна баҕарар техникум техникумҥа сылдьаммынаан Хомсуойах техникуҥҥа хомсуолтир сэкирэтээрэ манна Дабдигай Леня Деремионович тугун ситиһыахтаамый диэҕим уонна бу рекомолуйан билэллэр иннинэ ханна тиийдиҥ даҕаны дьэ хомсуолга тинэргигэ ахчыммыны киһи наада буоллаҕа иннинэн ол оройуон иһигэр ханна ырыттым да Булан ыланна иһин биир хомсуогу тардыбытынан бараллар. Мин болоттон аккаастыыр диэни билбэр ийэм тоҕотуйалар аккаастыыр. Те Уйбай Баадабыс махтал билигин Анна Николаевнаҕа де Анна Николаевна сэһэргэһиэххэ. Де бу үтүөкэн киһибит эти этэргэр лы үүнээйинэн алтон сылтан дьарыктанар эбиккин дии. Онтон ити ити үүнээйини олоттон, оттон ити үчүгэй баайы икки тыһынчы халга Туо икки тыһыынча үтүө дьыалаҕа улахан аналааты ылбыккыт, онон биһиги Өксөкүлээхпит искиэрэ өрүү туох саас аайы, сайын аайы били сибэккинэй симэлэритэ буолла дии. Онно биллэн туран барыта Анна Николаевна, Иван Иванович бу дьиэ кэргэн үтүө дьыаланы оҥорбут үтүөлэрэ үрдээх элбэх буоллаа дии. Дьонон бука пожалуйста ити комсомол, оскуола кэмҥин баһаалыста ахтан аһаара эрэ.

Түөрт уон алта түөдэһэттэн көтөҕүл түөрт уон алта түөдэһэттэ сылларга үөрэнэбинтит диэн университетка аҕаласпар тоҕустар этим. Оскуолабын буоллаҕына уон сыл өрөнөн омонускалааҕы биэс уон алта сыллааха бүтэрбитим. Бу маннааҕы түркөл оскуолата. Оттон хомсомолга Буоллаҕына, ахсыс сылаас күөлүнэ сылдьан тыһыынча тоҕус биэһэн түөрт сыллаах диэбитим. Дьэ, билиэппин боруостаан түөһэм иһигэр илдьэ сылдьар оччолорго хомсомол ирдэбилэ да сүрдээх, хомсомолго сүгүрүйбүт да сүрдээх. Хомсомол буолбут киһи туох да улахан эппиэтинэскэ, бэйэҥ эрэ тускар буолбакка, бүтүн дойдум туһугар эппиэтинэскэ киирбит курдук буолар. Оннук, оннук өйдөбүллээх, оннук хамсааһыннар этэ. Отто диэн алталаахха бүтэрэн бараммын Дьокуускайга киирбит туоха бит оскуоланы бүтэрэн сопхуоспар тахаллаабытым биир хыл.

Киирэн барытым пед училищеҕа учуутал гений нуучча тылы сыалын гений үөрэнээхпин наһаа баҕарар этим эрээри ол сылдьан ол сүөһүлэргэ сылдьан былыргы абааһы өргө хотоҥҥо тураллар иннинэ дэлби харахтара ыарыйда аны ол харахтара ыарыытык бэйэбэр көтөн охсуһан иннибин эмэ кыайан эллэмэни институкка туттара кыаҕым суох буолан педучилищеҕа туттардым Педучилищебын сирдиэһин ордугунааҕар сылга биэс сэттэ сылтан биэс тоҕус сылга бүтэрэ кэлбитим. Ол бүтэрэммэ оттон Дьүлэй нэһилиэгэр анаабыттар. Оччолорго Иван Семенович Никифоров манна оройуну этэ. Кини мин чөркөөххө көрдөспүппүн Дьүлэй нэһилиэгэр диэн ыыппыта. Онон Дьүлэй нэһилиэгэр төрдө тоҕус биэс тоҕус сыллаахха саҥа сүүрбэ сыл хонуктаата аһыллыбыт быыстапка

Татьяна Игнатьевна сырдьах уйатыгар биир ый буолан баҕарар үөрэххэ баран хаалта, ол кэнниттэн ийэм дьэ оронугар эбэдиссэйинэ хаалла эбиттэр. Итинчи саакка мин уон хыл устата үлэлээбитим. Биэс он тоҕустан алта он тоҕус сылга дылы. Ыал да буолан бараммыт, Оҕолоон ылыммын да баран кэнники бастатымнан үллээбитим. Онон ити десант атаҕар туруутугар бэйэм кылааппын декиллэсибитим дии саныыбын. Дивдигинэн. Комсомолго оччолорго алдьара күүстээх үлэ этэ. Ити Петр Алексеев хопкос. Хас художник хас өрөм биир худуотулаахпыта өрөбүллээхпитэ биир өрөбүллээхпит. Онтон бүтэр олох олохпоттор.

Бачча шаһааны оҥоробут диэн. Хас кылларын ол курдук үлэ. Аны фирма үлэтэ диэн туох бар үлэ барыта комсомол. Ону таһынан аны комсомоллар биһи эдэрбиппэт. Олох үлэттэн дьоллонор курдук этибит. Кырдьык да дьоллонор этибит. Иннигин эми хавшах улэ. Оны кытары аны киэһэтин хас бырааһынньык аайы кэнсиэр наар комсомол кыһына наар ыччат кыһына оччолорго туора хойга сүрдээх элбэх ыччат кэлбитэ үлэни ити биэһин тоҕушуллааха отто үөрэхтээх даҕаны үрдүктү үөрэхтээх Анна Амосова Мария Константиновна Итивэннээх алгыс киһи кэлбитэ Ол кыргыттартан абыннахха этэ Амосовна, Мария Константиновна кулуп хэбидишэ, Мария Дмитриевна Дмитриевна ким ветеринар бэт бырач Емельянова диэн этэ кэнники ким Уйбаан Омонович кэргэнэ ким этэ эмиэ буолан хаалбыта Элбэх Миннур Талиповна Газизова диэн биэстэр дьахсан икки нуучча баалалар эмиэ биэстэрдэр акушеркалар баар этилэрэ. Ону таһынан библиотекарь Вера Ивановна Аянитова Кэлбитэ кэлин туох да итимэннээх оҕо кэлэн үлэлээбиттэр, ону таһынан второй оскуола оҕолоро ам бастакытын хоппуоска тарханнар, ити Петр Алексеев хоппуоска биир кылаас бүтүннүүтэ Дьокуускайтан кэлэн икки жыл быһа үлэлээбиттэрэ. Аха. Бар. үлэлээбиттэр итирдик. Оннук күүстээх үлэ. Аны киэһэтин наам дьэ кэнсиэргэ бэлэм. Ытырбытынан атаарбытынан бука баран ыһыппыт, бука баран күүһүппүт. Аны миэхэ десаппар Лесия Михайловна Башкурева барахан ол билиин орто дойду уһуах да баллар

Итирдикчитэ, куораттан Занзи ханна Заволжская диэн алдьархай муосчут, эмэрикэҕэ тиийэ муосунан дьар дьар муоһа быыстапкаҕа турбут торуй ошкуола кыыһа эмиэ миэхэ үлэлээр этэ. Итирдик. Дьэ итирдик, элбэхтэр. Аана Филипповна Сивцева Васильева эмиэ миэхэ үлэлээбитэ. Итирдик мин уон сыл инньэ үлэлээбитим уонна хаамай дьа хомсомуол диэн билбит сирим ити. Комсомол дьон очуларга хотя кыһыл кылааҕары тутара сылдьар этибит. Аны билиҥҥэ хас маай булдун, өктөөп булдун бырааһынньык балта кыһыл кыһыл былааҕынан кыһыл кылаах аатынан туолан олорор буолар этэ. Өлөөннөр анньа сылдьар этим биһиги.

Онно бараммын халыйаччы хатыҥчаан бастаан халыйаччыны дьассаакка иитээспин эбит, онтон аһыллыбакка дьиэти бүтэн баран турбут үс сыл быһатаах турбут аһа сатаама кыайбатах дьассааттарын арыйбытым, эбилишение олорбутум онно. Үс сыл эбилишедээбитин гына аны манна хоско киллэрэ түстүлэр. Аҕабытын онтон аны харбалаахтар буоллубут үс сыл манна үлэлээтэ. Итинтэ көһө дьиибитим, ол көһө дьиибитим түмүгэр бу биир Тепло сердца детям Гербу ытынаттаахпын уонна Дешако сүүрдэки сылларыммын ото куораттан иҥин грамоталар бааллар буоламмар мин наар көһө сылдьаммын иннэ новичок манна новичок аатыраммын

Петр Алексеевтан, коммунизмтан уонна те Тора Күөл курдук туох биһи нэһилиэктэрбитигэр сыртахханаттан дьиэ кэргэн тыла биллэн туран Анна Николаевна буоллаҕа. Ол иһин дети холобура бу дьиэгэ биэс оҕону туусу группутунан көһүү төгөр хаттардаах буолла жи. Мына аваста көрбөбүт. Эти. Ана мин өйдүүрүн хардалаата. Уулара теллеринен

Сөп, онтон булааны бу землеустроитель дии бу холбура бу сири түҥэтэр булаан дии. Эн батын эн үрдүгүнэн да. Миирдүгүн. Ой, бэбиэдилте хаалаан. Эйте көтө көтө булахта дии. Барут. Сөп. Аны же бу холбура биэс оҕону дэйиитэн, үөрэхтэтэн, элбэх баай сиэннэр тапталларынан угуттаран тобаччаҕа кэллэххит дии. Онно дьэ бу киһи сааһыста сааһыран да баран киһи уон үйэлэниитэ холобура иһи туохтан дии саныытый бу иһи билигин өйгүтүн тута сылдьаҕыт бу Анна Николаевна наһаа үчүгэй иистэнэ олорор Уйбаан Уйбаанабыс уруучукатын ыһыктыбакка билигин даҕаны сунен илигин толорон быһылаах уонна те хаһыат бөҕө журнал бөҕөтө онон дьэ хаамай туох бу уһун үлэлэнии аптааҕыр сыаба туохтан туралый дии саныыта иһиги дьиэ кэргэ мәханекпар Киһи уһун үөнньүтэ уонна били быйыл алта уон ордугуна хас сылбыт буолла? Икки сылбыт буолла. Бииргэ олорбуппут. Биэс сыл диэн. Ааха. Биэс оҕонон уон сиэннээхпит, түөрт хос сиэннээхпит. Хос сиэнэ баар. Киһи бииргэ олороро уонна киһи уһуннук олороругар аан бастаан киһи Бэйэ-бэйэбитин кырдьыыта ыал быһыытынан бэйэ-бэйэбитэ өйөһөн-өйдөһөн уу чуумпутук биирдэ иичсибэккэ-баачсыбакка иллиэн хоккутук наһаа үчүгэйдик олорбуппут. Ол көмөлөһөр быһыылаах. Биир өттүнэн киһи холку, холку буолуохха наада. Төһөнө холкугун, сылайбакка дьоммотох. Киһи ис өйгүнэ-санааҕына ис дууһаҕынан холку, наҕыл. Ийэ наҕыл буоллаҕына, аҕам ийэ наҕыл буолар. Төһөлөөхтөөх этэргэ дылы ат илдьэр, ыстаҥалыы сылдьар киһи кэргэнэ наҕыл буоллаҕына Уоскубаннык успокой буолар, уһун үөрэнэр. Билин аҕабыт аҕа уһун хэттитиэр өтөр. Мин аҕа уһун истээхпин, сүөппэр барсым. Дебилин да иккиэн кинигэ бөҕөнө аҕабыт. Хаһыаты вообще хийбит. Сүөбэппит эрэ. Хаахыматтыыр, хаахыматта хатыт, билин да дьону кытары кыайар дьоно. Уонна телевизор көрөбүт, кинигэ ааҕабыт, истэбит. Ас үйөттүнэн эттэххэ? Ас үөдэтин эттэҕитэ үүнээйи бөҕөнү ылыттаҕым дии. Шигулин даҕа ити подъеһын аллараттыгар ити подъеһы барытын бэйэбит киэргэппиппит дии. Икки дьылы. Эһиги ыллыргыта, эбиэтигита. Уонна ити подъеһын таһыгар үүнээйи бөҕөнү олордобун. Ити рассадабын билиэн уже ол таһааттан турара. Үрүҥ ас. Үрүҥ, э? Үрүҥ ас. Үрүҥ ас. Үрүҥ аһы, э, үрүҥ аһы ас эмиэ урулунньуш. Ийэбэр үрүҥ аһыгар барысын айа олоробут. Үрүҥ ааҕыгар тарта булбаппыт. Күөччэҕи күнэ творогу, йогурту, шуораты киэһэ хайаан да утуйаппыт иннинэ сиибит. Үрүҥ аһы уонна натуральнай эт сыыһа тулаһан сиибит биир сиэмини, биир обуһаны сиибит сылга. Оҕо кыра кыыспытынан. Ону билигин скоро диэннэрбитигэр көмөлөһөн оҕолорбутун дьоно оҥороорбут.

Ити курдук туох эмиэ үрдээх үчүгэйдик эйэлээхтик, үрдээх үчүгэй доруобайдык, ньир-бааччы, быр-бааччы сүүс сааскытыгар тиийин өссө сүүс сааһы куоһарыахха наада диэн санааттан санаабаҕын диэн биһиги алгыспытын тиэрдэбит өссө төгүл махтал. Эйиэхэ. Махтанабыт.